sɛ wokɔte din dwaben sɛwa dwaben sɛwa wɔ hema no a na wɔdi wɔn nom anim a wɔde wɔn kɔɔ dwaben no eastern region hɔ no wɔno ne din no dwaben sɛwa no no na meka deɛ bɛsi asɛm akyerɛ wo sɛ sɛ asantefoɔ hunu sɛ obi nsɔre atia sikadwa kofi pɛ wɔn mu nyinaa bɛsɔre sa obi a ɔyɛ santeni na wɔka asante confederation ne ho na wɔka asante dɔm no ho a yɛako agye nkuro bebree no hunu sɛ obi de n'ano asi ɔsantehene ho pɛ santefoɔ no nyinaa bɛsɔre Ɛyɛ saa na ɛteɛ, ɛnyɛ nnɛ nti na me mahyɛ da akɔfa abakɔsɛm bi a na nka ɛsɛ sɛ meka kyerɛ wo. Ba mabɛka akyerɛ wo sɛ Kofi Adoma, Nadoma ahene, ɛntumi nsɔre ntia Asante. Asantefoɔ no dɔɔso, Nancy. Tie me yie paa. Enti, abakɔsɛm a meka kyerɛ wo yi, Dwamefoɔ yɛ Asantefoɔ, nanso so ɛnam sɛ adeɛ bi a ɛyɛ Asante agyapadeɛ yeraeɛ a ne yɛnhu no nti no, na apokuwa no tu wɔn so sa. Wɔtu wɔn so sa no, ɛna ebi ma ebi kɔ Pia Eastern Region. A Ɛnnɛ yɛwɔ New Dwaben mampɔn a mo nyinaa wɔ hɔ. Ntɔkwa no bi koraa kɔ saa mampɔnfoɔ, me ara me kurom Sante mampɔnfoɔ ma ɛnnɛ yi mampɔnfoɔ nni so kwaakwa mu kɔkwawu, kwakuapem. Ɛno nti na nansɛn sɛ wohunuiɛ a akuapem nya ayie kɛseɛ no, Sante mampɔnhene na ɛkɔgyinaa mu. Wonim deɛ nti a? Ɛfiri sɛ ne nuanom na ɛwɔ hɔ. Tie no yie pa ara, meka abakɔsɛm na akyerɛ wo. Sɛ wopɛ sɛ wusua ade a, tie, hwehwɛ wo nananom abakɔsɛm na woahunu baabi a wofi, ɛnna ɛbɛma woahunu nnipa bɔn a woyɛ. Ɛɛ, wo baa no ahyɛ page no, yɛsua adeɛ. Yɛsua adeɛ paa. Na deɛ yɛka ne sɛ, nnipa bi tete Ghana ɛpɛ sɛ wɔyɛ wɔn ho sɛ yɛamammerɛ ne amanneɛ de yɛntɔ ntwene. But ada biara meka kyerɛ mo sɛ, adeɛ a aka bibini nsɛm ɛyɛ yɛamammerɛ ne yɛamanneɛ, history, traditions and culture. Enti sɛ yɛn amammerɛ ne yɛn amanneɛ yɛto twene ne yɛanhwehwɛ baabi a efi a, biribiara nni hɔ a ɛyɛ a ɛbɛyɛ yie. Ɛno nti na kuro no ayɛ ayɛ nwanyan. Biribiara nni hɔ, we don't have any foundation. Enti ɛberɛ aso sɛ yɛn nuanom nkɔdaa yi, the young people no, yɛbɛkyerɛ wɔn history and culture na yɛatumi abuild a tradition so that we can use it to build ourselves. Enti wokɔto sɛ N'adɔm ahene no yɛ Asanteni o, ne nananom asomsante ɛka Asante ho na ɛduru mmerɛ bi mete me ho ase na Asante tu wɔnom so saa na wɔn kɔɔe ɛkɔ tenaa baabi ɛmɛ ni yɛsɛ yɛfrɛ hɔ Bono a Nkrumah medi kaa kaa kyerɛ sɛ 1960 ne 59 mu wɔ na Nkrumah yɛɛ sɛ administratively ɛne wɔkyɛ mu yɛɛ sɛ Bono ne Ahafo a ɛhɔ no Sante adi nkunim ako ako akyegye nkuro bebree ano mu nyinaa yɛ Asantefoɔ mebɔɔ gɔɔ so tɛpa Hwidiem, Kenya ase number one number two, ɛɛ kyerɛ a, ɛɛ ɛɛ tuyabɔdɔm, ɛɛ ti ase edu nkatia kuro mu hɔ yi, kusɛɛkwa, ɛɛ sampa, ɛɛ bana, ɛɛ ɛɛ dua yankwanta, hɛ sunyae koraa no na ɛyɛ asante ɛna nansia na ɔte ne ho, bekyem, hɛ berekum ne nyinaa no ɛyɛ asante tie ne yie paa Enti sɛ Ɔsante no atumi agye nkuro bebree wei na ɔno ako firi baabi no abɛduru ha a, ɛdeɛn nti na woka kyerɛ me sɛ yɛnto saa abakɔsɛm no ntɔntwene ne yɛnkɔfa buroni no Christmas ne Islam no ma bɛka yɛhyɛ yɛn mu anaa? Wopɛ sɛ ɔka deɛn? Yɛn nananom abakɔsɛm kɛseɛ wei no ɛwɔ hɔ no a yɛabɔ ho ban yɛapreserve na bɛsi nnɛ ne nnɛ wokɔ manhyia a akɔnnɔ yɛn nananom traditional settings so interesting so attractive wo se ma yɛnkan no Na n'adɔm ahene, yɛn nua bi a ɔda ha yi ka asɛm bi kyerɛɛ no sɛ, Ɔhene, wɔdaa wo moo, woyɛ aduan no adehyeɛ, ɛyɛ de adehyeɛ no no. Eti sɛ ba no sɛ wopɛ sɛ yɛnyɛ biribi wɔ Ghana constitution no kura ka ɛnyɛ sɛ Santehene na adoa ni hwɛ no so sɛ wopɛ sɛ ahenni nyinaa yɛ pɛ. Ahenni nyinaa ntumi nyɛ pɛ. Na madi ka ka kyerɛ wo sɛ wokɔ nwura mu a, mmoa no nyinaa no yɛ mmoa, nso ebi yɛ akɛseɛ kyɛn bi. Na ɔhene bi a ɔwɔ Ghana biara nso nim sɛ ahenni no ebi didi bi akyi. Enti sɛ n'adom ahene ahoɔden ne sɛ mekɔɔs makɔ sukuu bi me yɛ judge nti no me influence ne yɛ change constitution na mena be situo yɛ interest sɛ ɔhene biara yɛn nyinaa yɛ ɔhene a na kyɛ sɛ ɔmpɛ ahe n'adom ahene mpa ahennie ɔmpɛ amammerɛ ne amanneɛ yie na meka de asi so sɛ Sɛ wohu sɛ Asantefoɔ asɔ asɛm mu no yɛ ntwaso a, firi sɛ biribi nkɔ yie. Na Ɔsantene biara nni hɔ a ɔyɛ dinn ma yɛ sɛɛ n'amammerɛ ne n'amanneɛ, firi sɛ sikadwakofi ne yɛ tiri, yɛ nananom mogya ne yɛ tiri, ne yɛ sunsum. Wo deɛ wo se Yesu ne Mohammed na ɛyɛ wo sunsum a, fa ba hwɛ na woamfa w'ano ammɛka Asantefoɔ asɛm. Ka w'ano paado. Sɛ wo se Christmas ne whatever na yɛfa yɛyɛ a, Owukuda ne Kwasida ne Fofie na ɛyɛ yɛ deɛ a, fa wo deɛ ne yɛmfa yɛ deɛ. Tie no yie o, ɔy me nua. Enti abakɔsɛm a merekyerɛ wo sɛ deɛ nti a yɛkɔnyaa New Dwaben ne yɛn nuanom a ɛkɔpuee Eastern Region no, ɛna merekyerɛ wo sɛ, sɛ wokɔhu sɛ Ɔsantefoɔ ani abere na adeɛ bi nkɔ yie na wɔato wɔrete obi so ntasu kɔkɔɔ a, wɔnom koraa nnuam, yɛn nnuam a ɛyɛ Dwabenfoɔ no koraa no, ɛduru mmerɛ bi no, Yɛtu wɔnom so saa sɛ Asante biribi ayera ma wɔn ti te hwim na ebi kɔpue New Dwabea wɔ Eastern Region sesiɛ yi. Saa na Kontan asefoɔ a Naapoku Ware soma wɔnom sɛ sɛ Hwiman hene bi aba yɛfrɛ no Abinduro aba a na wɔbɛfa yɛn agyapadeɛ nti montoa ano na monkɔgye mmra. Ampa sɛ Hwi ne Dwaben, ɛɛm, Kontan ase ne Dwaben kɔɔeɛ a wɔtumi kɔgye, kɔ, kɔkum no gyee yɛn agyapadeɛ saa de baeɛ no. Wɔbaeɛ na nneɛma no bi ayera koraa no Naapoku Ware san tu wɔnom so saa Ɛma Konta asefoɔ tuu sa na wɔn kɔ pie Volta Region. Konta asefoɔ no, wɔn na ɛwɔ Volta Region yɛfrɛ hɔ Gyeasekan. Dwabinfoɔ a ɛwɔ Asante Dwabi sɛsɛ, wɔn nuanom na ɛwɔ Dwabin, ɛwɔ New Dwabin, ɛwɔ Eastern Region. Na wɔba ahema a saa berɛ no wɔdi wɔn ma ne yɛfrɛ no, wɔba ahema ne yɛfrɛ no Sɛwaa. Ne yɛfrɛ no Sɛwaa, ɛti na ne yɛbɛnya Dwabin Sɛwaa, Dwabin Sɛwaa, wote Dwabin Sɛwaa biara, ne wɔfiri Sante na biribi na ɛsii nti na wɔn wɔn kɔ pie Eastern Region. Enti sɛ ɔsante obi sɔre sɛ sɛ woyɛ santini sɛ wɔn a sɛ ɔso wobɛko atia sikadwa kofi anaa wo deɛ sɛ ɔsante ani bɛtwitwiri fam pɛ ɔsantefoɔ bɛsɔre atia wo mepɛ sɛ wote saa deɛ no ase mepɛ sɛ wote saa deɛ no ase na sɛ wonim wo nananom mpani nsɛm na wonim wabakɔsɛ no wama mpani nsɛm a baabi a wonam biara no wohwɛ wo nneɛma yie sɛ wowɔ sika o sɛ wonni sika o wonim sɛ wo nananom wɔ biribi a ɛnan si soɔ Yɛ yɛsua deɛ pea a yɛdu amanfo so a ne yɛaka yaa nom yɛ tenten to tietia to yɛnom nsa ne yɛfa adwene onipa biara ni hɔ a sɛ yɛte ase wɔbɛtumi asɔre atia sikadwa kofi ama no ayɛ yie wote sɛ ɔsantene bi ani apere na wɔkyerɛ namammerɛ namanneɛ mu a ɛyɛ because of sɛ ne nana no mogyaa bi a wɔkae ntia nti wodeɛ tena wo kurom ɔho na wodeɛ ma wo nananom biribi anyɛ wo tan na mmom gyaa asantefoɔ ne yɛnkan asɛm Wo deɛ wo na wapɔ wakɔ sukuu watu kwan tena baabi a woteɛ no ara wo deɛ tena se. Wo deɛ asante kuro Kumase ɛnyɛ Kumase atɔ amena gyae ma yɛ yate wo deɛ gyae. Wo sika no yɛ mɛsrɛ w'aduane ni. Kumase ayɛ tan no wo nhwɛ santene biara nti wo deɛ yate ka wano tum. Wote aseɛ? W'ani abie ma kɔ sukuu meka borɔfo, wontumi nhwɛ santene bia nti ka w'ano tom na santefoɔ nkyerɛ wiase sɛ yɛwɔ amammerɛ ne amanneɛ wɔ abibimam. Ɔn deɛ mekyerɛ yi, mokɔkɔ kɔ sukuu fiafia bi a na moha adwen. Eti n'adɔm ahene deɛ wɔyɛ wɔyɛ yɛ dea na mmom sɛ ma abakɔsɛm a meka kyerɛ ne mpanin nsɛm wei no, sɛ wɔse wɔate ne ho na wɔse wɔbɛko atia Asante a, ɛn ɛnsi da. Firi sɛ ɔsantefoɔ ntena ase mma obi mfa asante anim nyɛ fam. Wo deɛ mo na mo defend yɛ MPP ne NDC we don't care. Ba yɛ deɛ ne deɛ sɛ wo de ba wo de ba bɛsi a yɛtwa yɛbɛtwa so asa gu mu pɛn tie nie paa. Yɛsua deɛ nkwankwa nua ase nie tente to tietie to yɛnom nsaneɛ fa dwene. Eti Sɛ wote sɛ yɛwɔ New Dwaben a, a mpanin sɛ na maka akyerɛ wɔn. Saa nso na wote sɛ yɛwɔ Kontasefo a wɔakɔ gye ase kan a, asɛm na maka akyerɛ nti sɛ n'adɔm anyene tena dɔmaa na wɔyɛ n'adwene sɛ wɔn ara nim sɛ Ɔsante wɔ wura na Asante nkuro dɔɔso bɛyɛ sɛ almost about 65 states a ɛsom ɛyɛ Santeman Council na wɔn nso wɔbɛto n'ano asi Sante so a ɛbɛ meka kyerɛ open sɛ Ɔsante bɛte ne so ntasu kɔkɔɔ Na wɔntumi nko tia sikadwa Kofi so ma no nsi da. Na deɛ ɛwɔ mu ne sɛ, yɛn deɛ yɛnim sɛ yɛn nua no no, yɛn deɛ yɛnim sɛ ɔka ɔka aduane abusua no ho, yɛn nana no no. Na sɛ yɛn nana no bɛka sɛ, sɛ efie bɛyɛ yie deɛ nka abɔnten so mmɛfa nkɔdi deɛ, ɛneɛ wɔboa. Tie nie, meyɛ suadeɛ o. Mo a moyɛ nkɔdaa no a, biribiara ni a na modi atɛm na modidi Asantefoɔ atɛm, ɛno nso monyae. Wonim, ɛno no, ɛmfa wo nkɔsi hwee. Ɛnɛ wodi Asante atɛm ɛna ɛbɛyɛ biribi tie nie paa wodidi Asante wodidi Asantefoɔ atɛm na ɛnwɛ mmoa ɛyɛ bɛta sɛ wobɛsua ade ɛd Asantefoɔ no wɔn yɛ hefoɔ wo kasa woyɛ Santeni nso wonim ɔn na sɛ nka wɔ Ghana ne yɛte sɛ si yɛi no sɛ onipa no nyinaa nka ahennie ne wɔwɔ no nyinaa no ɛpakagyi wɔn ho yɛ promote wɔn ho a nka Ghana ayɛ fɛ sɛ asantefoɔ wɔ akokoduro asantefoɔ kasa asantefoɔ nim kasa asantefoɔ sua deɛ ɛfa wɔn nananom mpanin nsɛm na nka aman ahodoɔ na aka ne nyinaa sua ayɛ a nka ghana ko baabi nka yɛbɛtumi akontoro amanyɔfoɔ no yɛdu amanfoɔ so a ne aka yɛ ano ɛsɛ obi twa ɔkwane ɔkwan bi so twa de so ɔpani koraa ne hwan ɔmpokontokye bu ahia kuma nana ne yɛyi Enti, deɛ yɛka no sɛ ɛnɛ yi yɛsi no pii na yɛsɛ te so bio sɛ hyɛ aseɛ hwehwɛ sɛ hefoɔ ne Asantefoɔ no.